Crack trip ta' mhux. Hey girls. And boys. And all non-conforming toys. Jiena instabt fi stat urġenti li nipprova nqabbel boys ma' xi ħaġa. U toys Kienet l-unika kelma li ġetek f'moħħok. Dal-podcast mhuwiex sponsorjat minn neta biex inkunu ċari. I'm not your tie, not your tie, stupid boy, stupid boy. Maħni s-sinerġu naqbdu għadwar pride. Be warned. Għalix. That chapter is done closed. and dusted. Uh, we're no longer gay. This Eżat. is a straight podcast from now on. Ħambidlu l-branding tana. Ħansiru Ħajkun- koppja uffiċjali biex nippromwovu valuri nsara. Eħe, u fl-aħħar, pala l-aħħar, like, as our last, how do we say, our final kind of tango is that we invite you to our wedding, our straight wedding. Dik vera nista ma drammatika. Our Vera- final Tango. tango. Our swan song Aha, by Dua Lipa, available on iTunes. kiku fej namluħ il-reception. Ta French vera sabiħa ma rridu nqtilgħu Għawdex. Ma nafx fejn jgħod. It's not French. It's the French? It's Maltese. Good. We. We. Are you happy to be in Gozo? We. Ejwa. Ejwa. Xa trade? Iqa, fax tisma l-antonella u tuħu għalija. Tiftakar dik il-fazi fil-podcast fejjina dejjem kelli like. Ħassejt urġenza li nirreplika l-akċent u d-dialett U dejjem marna xilekx. Oh my god, jien provajt ndoq sound fuq Sew, il-soundboard, mela imma s- jgħet mute. Il-ġimgħa l-oħra ma kenniex soundboard għax insija. Illum qed jipprova juża soundboard on mute. I think you mean fejn qiegħda? L-im wahda. Jien qed nipprova nara rasi l-isfel like fejn qiegħda? 90% ta' dal-podcast huwa aħna nfittxu Nfittxu l-sejjes fuq l-sejjes. il-soundboard. Eħe. It has to end now. Tiftakar, ħa nagħmel naqgħa call back għal l-ewwel episodju tagħna, Throwback Thursday, or Throwback Wednesday, għax l-episodju Wednesday joħroġ. Illum kont għaddej mit-triq tiegħi. U rajt dik id-dar. Stenna naqra, għal-ġifiri. Dil-ħagġa f'moħħi. Throwback Thursday tiġi hashtag TT. Mela Throwback Wednesday tiġi hashtag TW. li tista' tfisser ukoll trigger warning li to be honest vera tiffittija għal meta jkollna xi storja aħna memorji minn tagħna hashtag trigger warning. Very much so. Mhm. Eh, Kont għaddej mit-triq u tiftakar meta qed li il-waħda mid-djar jisimha Sweet November. Illum erġajt rajthom u l-oħra August Rush. Di Sunset November, int kdibt li. Eħe, Sunset November. Sunset November. Hemm oħra girl, Sweet November, for sure, I just Kemm saw it ke- today. x'inhi l-probabilità li hawn żewġ djar f'din it-triq li t-tnej għandhom l-isem November fihom? Forsi tgħix imdawwar b'qabda Scorpios. Oh my God, il-fatt li inti taf. Illum Kurt kien maħsud li jiena naf li pereżempju min twieled f'Mejju probabbli huwa Taurus u li min twieled f'Novembru huwa Scorpio. I don't think wh- why is it a big deal? Le, it's not a big deal, jien just vera like ma nagħtix kas iż-żomm. Żgur għax int Leo, allura l-unika ħaġa li taf hija star sign tiegħek għax dik bistot f'moħħok. To be quite honest, that tracks min ixammerik fuqha. And you see, I'm correct because I'm a what? Virgo. Virgo's Groove by Beyoncé. Għax, Beyoncé Virgo u koll. U hemm diska jisimha Virgo's Groove fuq Renaissance. Kieku xi ħadd semgħu! Ehm, as I said, I am not a very big Beyonce fan. Sewwa, jiġifieri inti mort San Alwiġi. U ma togħġbokx Beyonce. X'għandha x'taqsam Beyonce ma' San Alwiġi? Le għax it-tnejn jikkwalifikaw għall-ħosta. Well girl, I've done many things in my life that weren't

Wow. They could be. What a, mention one other red flag about me. Vera tiġi tard meta jkollna bżonn nirrikordjaw. For context, illum kelli bżonn nkun hawn fil-ħamsa, wasalt fis-sitta u nofsu ħamsa. Actually le, fis-sitta u nofsu ħamsa tlaqt mid-dar. But it's not, look. Ex

Għal min ma jafx dik hija diska ta' Madonna. Em, aħna Kulħadd jaf li dik diska ta' Madonna. Girl, jiena nemmen, girl, qed ngħidlek li kien hemm nies ma kinux jafu min hi Christina Aguilera, jiena nemmen li għandna Christina Aguilera aktar forgivable in my opinion. Madonna. I mean, Madonna is the Madonna icon. m'għandix Madonna kienet żmien. Eurovision. Okay, we're not gonna remember that. We are gonna remember that. Dak ma kienx moment. Eżgur li ma kienx moment għax il-television Malta għatanna waqt l-spettaklu, so to be honest, tlet kwarti mill-popolazzjoni Maltija ma tafx. Le, dak ma għatawx, aħna rajna fuq TVM dak nar. Jien ma niftakar ix so, man, jien niftakar li kont maħru għax. It felt like a fever dream, iġas kienet emmek vera kantat off-key, u kantat ħafna disk, like, kienet qed tippromwovi l-album li kien għadu kif ħareġ Madam X, I think it's called, u vera ma laqatnix, vera ma nafx, she tried something different and it was different. She just tried, she tried. She tried full stop. Ma nafx, ħafna nisa ħobbok l-album. Not for me love u b'dik il-performance ħafna inqas? Well, jien qed inħoss li dal-aħħar qed nippruvaw niġġentrifikaw l-Ewropa billi nġibu qabda guest artists f'affarijiet Ewropej li huma Amerikani. Bħal Eurovision, meta ġibna lil Florida. Oh meta ġibna lil Matt Donner. That was a fever dream. That, bro, that. Feels like a glitch in the, in the vortex, eżatt. I'm being sucked into the vortex. U hemm Florida jkanta ma' Sen Heat. Eh, ma' Sen Heat, bro, ma' Sen Heat. Kitit li. Florida irrappreżenta l San Marino, l-iktar pajis fjak Like, iktar minn Malta. Shout out lis San Marinizi kollha li jissemgħu dan il-podcast. I know you're there. Ħalli tara tajb il-review. Aħna kellna xat minn ġibilta li semma l-podcast. Ġibilta. We're going worldwide, Mr. Worldwide. Very much so. Illum l-episodju m'għandux direzzjoni. L-episodju tal-lum jismu il-midlife crisis tal-poddata for a very good reason. Yeah. Għax aħna edna en rekordjaw is-sebt Wasal is-sibt, x'ħan niddiskutu? Beats me. Beats me. Well. Fuck ivajnu. li importanti huwa li sara libsa li għadin hawnhekk, li għawin u sħaħ u li sara libsa il-flok ta' Freezing Young. Bira Freezing Young. Update update fuq il-fatt li jiena ma nafx rajtu xil-post li tfajt fuq Instagram fuq l-Instagram tagħna fej ħabbart li kont miżjuda fi grupp tal-Jos Klein Fejn beda jipprova jagħmel marketing biex joħloq poster biex iħeġġeġ lin-nies tipo japportjawh biex jidħol fl-Eurovision. Il-poster sar, jiena qed nagħti it-two cents tiegħi billi nagħmel like, imma ma nafx kemm huma relevanti two cents tiegħi peress li nagħmel like fuq kollu. Inti għamil donazzjoni ta' miljun euro. I donated my soul to the cause, okay? Int għamilt il-patt ta' Faust, imma minflok like ix-xitan hemm jgħożż, ikantalek Friesenjung on repeat fis-seba' ċirku tal-infern. Good. Anyway, kelli brudatina jien fuq xiex nitkellem għaliex nixxi dan l-eye pencil, mhux eye pencil, eyebrow pencil tal-Wet n Wild. Nuża ditta Wet n Wild għaliex hija vegan sa fejna f'jien cruelty free. so it's a slay u l-prodotti mhumiex daqshekk għaljin u nsib li huma ta' kwalità tajba. L-unika ħaġa li ddejjaqni hija li dawn il-pencils jiġu wrapped f'dik like l-skinny plastic li tkun bodycon dress mal-lapes U jkollha suppost. U jkollha suppost dik id-dotted line biex inti supposedly just għaxxar fejem id-dotted line and it just peels off, right? Theoretically. Theoretically. Ħaġa li suppost taħdem. Jiena kemm il-darba xrajt wet minn dawn il-lapsijiet għamilt nofsija on the clock niġġieled ma' dil-qaħbiċ plastik to release the pencil from the shackles tal-plastik. I am so glad you mentioned that għax jiena ġartli eżattament l-istess ħaġa like ilbieraħ. Għax għaddejna l-pavi u kont qed infittex contour stick naqa' naqa' ċara, for context jiena vera m'għadnix nilbes daqshekk makeup imma nħobb like nagħmel very subtle things u qed nipprova nfittex xi ħaġa vera hekk x'inhi l-kelma? Subtle. Sottili. Sottili għal, you know, very slight contour cheek moment. I see. You know, that's the vision. Għax ma tużax xi eyeshadow brown mhux daqshekk skur. Għax qed nipprova nsib xi ħaġa tal-creams, għax like il-powders m'għadniex inħobb inpoġġi daqshekk ma' wiċċi. Like dal-aħħar xtrajt, shout out lil Kiko, xtrajt qisu highlighter liquid jismu Glow Fusion naħseb. U vera sabiħ, just like, you know, um, torku ftit zejra ma ħaddejk u f'daqqa waħda tidher isek laqt ix-xemx. Le for sure like cream products like blend into the skin a lot better I feel like. Però shout out lil Kiko għaliex Not only are they always out of stock, eħe, not only are they always out of stock for the just like clear plain lip gloss, illum dħalt u ma kellhom l-ebda lip gloss from what I could see. Eħe, u l-lip gloss ta' Kiko għandi wieħed, imma għandu din lilac tint, so I don't, it's not always the vibe, sometimes I just want a clear gloss, you know what I mean? U għadni ma sibtx nixtri and I don't know like where I can, għax Mort ukoll Lucy Store, aha, Nix għandek raġun. Mort ukoll Lucy Store u dak palissa għandhom this section kollha affarijiet like makeup kits b'tema ta' xi film jew xi serje li kulħadd iħobb. U għandhom ta' Monsters Inc. U għandhom lip gloss imma nibża li għandu blue tint. That is such a random collaboration. I think it's really cute. Slay, kiku kena din jamlu xaġa ma' The Little Mermaid. Eh, rajtom, illum kellhom xi prodotti tal-Little Mermaid. U kollha kienu like 50% off. Aħjar kellhom il-lip gloss. Well. Għax that's such a basic. Issa ressa il-ment formali. Girl, I might, għax il-ni xur ġej għaw sejra kiko like. Ma nabel force dal-lip gloss partikolari. Għax it's like a good amount of lip gloss and it's not so expensive. Għandek raġuna xlek. It's a good brand. Eżat, meta jkun hemm prodott li vera you know, taqbad miegħu mhm. diffiċli s-sib alternattiva. Eżatt. Dal-ħaġa li konxtrajt man kiko dal-liquid you know, highlighter moment, vera jogħġobni imma xorta mhux tajjeb daqs il-prodott li qed jissostitwixxi għax jiena kont Salzburgu u ppruvajt infittex għand Yves Rocher għax xi like tlett xtiewi ilu kienu ħarġu dal-ispecial highlighter liquid thing u meta ngħidlek biddilli ħajti Girl, dan veru ma nafx ndeskru fih, vera highlighter tal-ġenn. Imbagħad irġajt mort qaluli sorry that was like a seasonal special, jien like, gasp. Betrayed. Verament. Qaluli yeah we don't really know if it's ever gonna be back in stock, jien like, ha, nibki! Jiena kont nixxi meta kont iżgħar u like bdejt nesperimenta bil-makeup kont nixxi minn diddit ta' elf.

namel like nipprovhom dawn il-prodotti tal-milk because again they have a bunch of cream based products and everyone says they're really really good and I'd like to try. Imma jiena għalija. Sorry, din nitħaqbik xajta tiegħi. Anyway, you'd like to try. Eħe, għaliex

I envy you. Good. Dik il-logħba li kulħadd kien jilgħab f'2011. X'inhi? I envy you. I envy you. Qatt ma labta. Le. Int fuq li ma dinja kont. Dik mhijiex dinja. Dik exclamation point. Id-dinja splodi. Id-dinja tiegħi jekk ġrala. So now I'm here. So ma kellhomx I envy you. Fuq dik id-dinja. Eh, I envy you. Wara li għednija xi Le, għax inti bdejt tajt INVU. Għax it's a play on words. Well, you're the only one who got that, għax mbatat bħal dik il-loba. Li jisima IMVU. Ma jisimix INVU, jisima IMVU. Imma meta tgħid. I am virtual.

Jina, le, xi darba kont labtu, fer ħassejtni nikser ir-regoli għax ma kellix tirtin. U mbagħad laqta, però ma ġara xejn. Ġas kemm kulħadd jippretendi li huma like boyfriend girlfriend. Eħe, jien niftakar konna nilabu logħba fuq mini clip you know, kuġini, and it was like this open world kind of thing where you'd be interacting with other players and we'd always find some sort of boyfriend.

Aħna għamilna like erbatax-il episodju b'ċertu sens ta' feel ta' fejn sejra d-direzzjoni. U issa nitilfu kollox. U issa kollox mitluf. But maybe it's for the best. Jiena naħseb li n-nies jiena x'jisimgħuna u għax. Kif dejjem ngħidu dan din poddata biex titlef iċ-ċelloli magħna. Eżatt. Ta' moħħok biex inkunu ċari. Issa disclaimer aħna ma tantx għandna ċelloli bejnietna tal-moħħ. Għandna xorti nafu nħaddmu Podbean. Well, int taf tħaddem podbin, jena qas biss għandi l-credentials. I'm the one cell. Qabel ma bdejna nirrekordjaw, Sara għamlet serenade l-qta testa barra u kollha ħarsu in unison leja bl-aktar ħarsa mħasba fid-dinja. I'm the pussy magnet. Are you though? I am the real OG. They seemed very concerned.

In the fucking Burger King parking lot. Out. What if we kissed in the Burger King parking lot? On Halloween night. Le, mux il-parking lot, dal-Burger King tal-belt. In that shady ass kurutur illi jem bil-ħwienet li qatt ma jiftħu. Inti bist girl fil-kurutur ta' Burger King. Jina bist girl u boy fil-kurutur ta' Burger King. Back to back. It was very bisexual moment. Ija, għax konna din labu truth or dare. Inti kellek double first kiss. Hija, le jien kelli like ten times first kiss għax konna ġo Int biss ta' xorm in-nies. Jekk tħallini ngħid l-istorja, forsi naslu Konnet nilabu truth or dare u dik kienet l-ewwel darba li jien qatt sirt tipsi f'ħajti. Girl, how many dares did you get biex biss taxra minn nies? Qed nirlizza li dik kienet 2015 u sa vert nħossni xiħ. Kemm kellek żmien? 15. Int fit-2000 twelidt, int fit-1999. Emma la 16, sorry le. 1999. Niprofa nkun aktar zazuħ mill jien. Insomma, konna t-nabu truth or dare. Naħseb waħda minnom kienet tipo, ok, I dare you to kiss everyone in the circle. At some point, literalment, ġas waqafna namlu d-dares, ġas bdejna nbusu l-xurxin fi ċirku. Intom kontu jiskom kalt. F'dik l-għali vera. Aħna ħassejna, ħassejnina tipo American Horror Story Coven. That was the moment. Vibe, that was what Eżatt. No, my first kiss. Mbatt kirt burger vera ħażin minn Burger King. Kien l-steakhouse vera ma ġobnix. Jina, Burger King meta kon zera ma tantx kont immur, to be honest. Jina missir vera konna nħobbu morru u dejjem konna nordnaw like l-akbar burger li hemm x'ismu triple cheese burger bacon XXL, kellu XXL fih somewhere. U tipo, it's very isadlek l-arterji type of moment imma wow kemmu tajjeb mhm. illallu. U kienu jatuna dawk il-free mugs u koll. So issa għand missirja għandu dik il-set. Oh my god, tiftakar minn dawk il-ġelati li kienu jkunu f'tazza forma ta' wieħed mill-karattri ta' Mickey iva. Mouse. Dawk vera kienu slejmu. Għatanna na, issa kelli ta' Goofy. Jien kelli ta' Goofy, kelli ta' Donald Duck. I mean, dak ġieli rajtu ma nafx if kellix wieħed jew just rajtu għand in-nies. It's part of your memory. Aha, it's there. in the- Core it's- memory it's in the tat-tfulija. box, yeah. Eżatt. Int kellek brudatina għaxar sekli ilu. Dik kienet il-brutatina tal-plastik tal-lapis. Oh yeah. Ftit ngħid il-brudatina tiegħi. Okay. Jiena vera nobgħod illi ħafna supermarkets m'għandhomx. Int għandek xi ħaġa supermarkets. Jien vera għandi xi ħaġa supermarkets. One out of every two episodes ikollok xi ħaġa dwar supermarkets. Għax jiena kull meta nidħol ġo supermarket Malta, nirrealizza kemm ma rridx nidħol ġo supermarket Malta. And that's quite homophobic to me. Għax to me, Supermarkets are my safe space. Jiena vera kont inħobb immur supermarkets meta kont żgħir. Dak l-idea li tkun ejja ngħidu ikun dalam u jkun wasal biex jagħlaq u kull mem inti, you know, bitrolli fidejk eh, għaddej. Imma tħossu, it has a very calming feeling, ma nafx kif ħan nispjega. Look, jien inħobb. U tara kollu stokjat u you know. Inħobb immur is-supermarket, imma at the risk of sounded bourgeoisie

Dal-aħħar meta nkun irrid immur eh, ġo supermarket bħala self-care, mhux għax huwa bżonn tal-ħajja kwotidiana tiegħi. Jien ġo someone xnaq beef jerky, eh, naq Cadbury. Immur greens jew Welbies għaliex dawk għandhom dik il-vibe naqa kalm. Naħseb. Kalm. Dik ġiri se, no, look, ta' kampu zħab il-greens jew xinu Welbies ikun vera Kal. Qatt ma mort ta' Campus Hub. Ok, għax jiena issa like kemm ilu li nfetaħ il-Lidl hawn Malta, ma nafx in-nies Maltin ikollhom bżonn imorru jixtru kuljum with the sole goal li ibattluh il-ħanut. U din il-brutatina spirata mill-Lidl fil-fatt, għax aħna kollha qed nixtru irkotta friska mill-Lidl mingħajr lattosju. L-Lidl laqqas ikollu rkotta friska. Ikollu ta' tal-benna. Imma dik jien għalija mhux friska li tkun fil-container. U hija jien ġa se tnejt lejk kellha miktuba rkotta friska fuqha. Dik ħliesa tat-trab, irkotta friska trid tkun dik hekk. U ġieli. Aħna ġa sirtna nħalltuha ġo pasta alla norma to be honest so it did the trick. Ija ma xorta like l-irkotta propja it adds a little je ne sais quoi. True. Mill-irkotta ta' trap. But we were, on a, we were on a tight schedule, so kena bżon nedew. I get it, I get it. U l-lum ġurnata sirt smur delicatessen u xorta ma jkollom xrikotta mill-propja, like kollom ta' trap. It's very that. U aħna rikxa, oh my god, aħna għamilna l-izbal, il-li morna u koll pavi dakinar tal-independenza. Girl, kulħadd mar Pavi dakinhar tal-Independenza, aħna ġobna ticket biex nistennew mad-deli counter ħalli delicatessen. Delicatessen. Eżatt, mad-delicatessen u qed ngħidlek ilħaqna flejna l-ġobnijiet kollha li kellhom xi like tliet darbiet. Oh my God, inti taf dik il-ġobon li jkun fiha l-ispajsi? Ija dik. Dik toġobni, imma li għal ġobon favorit tijaj Wednesday Dale with Cranberries, you cannot compete. Jena, ok, look, imma dak mus se tkun xaġa li nkolla kull-jum. Jena, like, a good piece of cheese for me, a pepato. U mux mirradba, mill-libsa. Iva. Like, that's a slay for me. Veru tajja. Issa din, il-Mexican, I'm torn about it, cause it is a soft cheese. Imma dal-aħħar, l-aħħar darba li xrajta ġibt cheddar specifically. Ok. Dik like orange tinged cheddar. Naf eżatt. The spicy flakes and the flakes are actually spicy like. Dak dak vera tajjeb, dak vera tajjeb. Nisserta tajjeb. Nippreferih mill-Meksikanu naħseb. Bit-chops tal-Malti toasted, mhm. garlic butter, u mbagħad inħokk il-Mexican di cheddar fuqha. Oh! Girl! My God! I am living. Illa llum. Eħe, u mbagħad noqgħod neqret li tħoss noxna. That's all I've been eating for the past. Ma naqas tbossa mbagħad eventwalment le. Well, as I explained qabel ma bdejna nirrekordjaw, illum ġismi ddeċieda jaħdem kontrija u l-unika darba li ħassejt sensazzjoni li hemm bżonn li ġismi jneħħi dak li rrifjuta milli kilt, qabel ħriġt mid-dar. So don't at me għax kont tard. Ma lħaqtx għamilt fil-verità. Well. Mela, ġobon, jiena nista' nagħmel episodju sħiħ nitkellem dwar il-ġobon. Jiena kif għedt vera nħobb il-Wensleydale with cranberries u vera it's a very nice platter moment ukoll. Mhm. Dak il ek it-toma tal-ġobon ħelu imma wkoll dak il-ħlewwa tal-frott, you know, mm, chef's kiss. U nħobb inżid naqa' grapes ukoll meta nagħmel il-platters. Life hack, meta tkunu din id-delicatessen u hemm biċċa ġobon li tinteressakom Leo it's expensive, tistgħu tistaqsu għal taster jekk tgħidu xi ħaġa tipo, oh my God dik x'inhi qatt ma rajtha qabel. Me pretending I've never seen cheddar ħalli niżvojtalhom ir-rack kollu ta' cheddar. Look, jiena u ħabibti meta morna Amsterdam l-ewwel darba we were super super broke. We literally went there. Imma ma kissib like tasters tal-ġobon letteralment kullim kien. Darba minnom for lunch, that's what we had. Darba minnu tu tour d'Amsterdam, jittewmu xawda, eh. or d'Amsterdam. Eh, like, kellilom il-platters. Oh my god. Bro, they had like such good selection of cheese. Kellom xawda. Xawda. Bil-pesto. Girl, wow. I'm telling you, it was a slay. Damn, dak eh, So, kull ma kellna l-erba team sħaħ huwa. Ħawda bil-pesto. Eh, l-ħawda bil-pesto and other ħawdas that we found for free. Amazing. McDonald's. Mista qabattu mort ħawda. U dawk il-fejmo, jew xin il-fibo, fibo, dik li tkun hole in the wall u titfall flus u tiftaħ dat mini oven u tuħu ħejs suflej. Oh my god, kieku taf kem jiddisgustaw l Wilbert u to be honest anka jiena men. Il-konċett, ok, nifhem, ikel effiċenti, faċli, grab as you go, we love that vibe. Imma men, just one l-ikel u l-kċina tal-Olanda mhumiex daqshekk ta' barra minn hawn to begin with, biex imbagħad tieħu xi ħaġa li ilha tistenna like seba' sigħat. Imma huwa l-istess kunċett tal-pastizzerija, man. I get it. Għax imbagħad nibda ngħid jiena vera ipokrita. Eżatt, fil-Febo jibqgħu sħan għax dak mini oven keeps them warm. True. Jiena, listen, knowing me, jekk induq wieħed ħa jogħġobni u nibqa' nordna minnu. Girl, Jiġifieri- inti għandek bżonn idduq case soufflé. Case soufflé hija b- Qatt ma ħadta. isa just like a fried pocket of dough filled with cheese. Wow, And it's amazing and it's really tasty. chef's kiss. Imma letteralment il-cuisine Olandiża hija just bread, potato, cheese. The three pillars of the Dutch society. Jew fil-każ tal- krokett, God knows what. Well, listen. Int mintix ħat id-defendi. Ħan id-defendi l-krokets, ok? Għax il-krokets huma, look, you have the meat version or you have the vegetarian version. Basically, they bring the ingredients to the consistency of like

like a bit toasted or grilled, tiksija bil butir and then you put the croquette on top and you smash it. Oh, ġili rajt actually ritrat tibija. Taħħa bil-tomato soup ħdeja. So good, so good, so good, so good. Taf xħad darba minn mhm. McDonald's. Oh my god, il-croquette! Girl, I, am, I feel like it's a homophobic act li dak l-oġġett miux fil-menus internazzjonali tal-McDonald's. Kiku taf kem ħassejt niskifus wara. Eh, imma slej, imma tajjeb. Ma rridx nammetti għax imbagħad Wilbert jibbuljani għax nil stennejt li toġobni l-mikroket tal-Olanda. Il-mikroket jasle, jien joġobni l-mekfili ta' u l-fili u fish. Qatt ma ħadthom. Tajjeb. Qatt ma ħajjarni tu. Tajjeb. Look, you can bite, you bite into the thing and you can actually tell it's a, mhux like waħda minn dawk il-fish patties li tkun 90% potato u 2% fish. U mbagħad il-percentaġġ li fadal question mark. You actually bite into it and you can see that it's a piece of fish. And I think since not many people order it, like it's always cooked perfectly coz then they have to cook it for you mhux just ejja ħa mmorru mal-kumplament. And it's so simple coz it's just tra virgolette tartar sauce, just mayonnaise bil-pickles imqattgħin ġo fih. See, io parlo multilingue. L-Italjano. See. Um, so dik il-paste, il-fish patty u just slice jobon. And it's a slay, it's really good. Probabli toġobni li li. It's very tasty. Jena darba kelli trauma McDonald's. Well, jena trauma ta' taqbadni il-McDonald's kull darba li naddi minn il-belt għax xi raġuni hemm ta' dranaċ. Like, very that. let's play a game. Minn fej għaddej minn il-McDonald's tal-belt u minn il-matop. Dik il-mim ta' they're the same picture. They're the same pic, they're the same place. Literalment. Jina darba kont għamilt, well, omli. Omli. Omli. Ommi għamilt. Omli għamilt li ommet. Omlet du fromage. Ommi għamilt li il-naħseb sixth birthday party tijaj il-McDonald's tal-airport qabel ma kienu bidluħ rinnovaw. Pre-refurbishment. Meta kien kellu dawk l-aeroplani kollha mdendlin. Meta kien għadu eħe, aħdar abjad u isfar. Eżatt. Bid-dispenser tal-ketchup. Eżatt, imma jiena. Some of you simply don't know, you simply were in there. Eħe, għax ħafna minnkom twildu dik is-sena probabbli. Ġifieri. Jekk hux l-għada, like immaġinaw minnhom twildu meta ġi refurbished il-McDonald's, like we remember that clear as day. Wow. Just biex kunu tafu, you missed out on one of the most iconic McDonald's play areas in existence, no to man. Veru kien iconic, pero jiena meta kont żgħir vera kont nissuppervja wkoll, like just kont nagħmel tantrum fil-vojt. So jiena qattajt ġurnata sħiħa just nibki. It was my birthday, ma kellix raġuni għalfejn nibki. Look, I get it, għax jien fil-birthday. Ok, ċatt tiħor, ħabib tiegħi kellu jaqta l-kejk f'posti, għax jien kudet nolfo. Eh, I feel you għaliex jiena, look,

Għax għal xi raġuni kellha ħafna nervi u l-istess fil-griżma, like I was not having it. What was in the water that we were drinking? What was in the wine they gave us? In the fruit shoot. I mean, ma nafx, u anka fil-birthdays, like vera kont niddeja and at some point, like anka like my, my birthday party would be taking place outside. U like I'd just be inside playing with my dolls. It was very that. Aha. Umbat jiena kont nindanna għal fejn nismu xatuni l-attenzjoni meta jiena stess qed nikxħat l-attenzjoni. We are very the moment where we're like I want attention and as soon as we get attention we're like No not now. Not now. now I need Reverse, reverse. Dial it back a minute. Why are you so fucking needy? Take it back now y'all. Eħe, eh, li jien kien ġi l-istess. U anka like kont nħobb, kont nħoss like

Cricket. I've always been a child of the theater. Wow. Darba, um, kont il-lesson tal-Ġermanis, kont mur il-German Maltese Circle, u jenu ħabibti konna mpoġu. Ja. Konna mpoġu fuq waranet. U ovvjament konna timparlaw. U taf inti li l-vuċi tijaj tajja tnaqa minna, u t-teacher għaltina, guys, quiet down back there, tipo, jena ġazza bistu għattila, miss, my voice is projected for the theater. Oh my god. Inxi tkun. Listen, don't come for me. Jiena niftakar darba wkoll kellna party id-dar tan-nanna u rrid bil-fors nagħmel show. What type like, of show is the question? Like, kant u sfin u hekk u like kont nipprova nikkoersja lil kuġini biex jipparteċipaw miegħi. Inti rajtu atonement slash Min ma Brioni? Għas t-shirt tal-English hekk kienet tajt Brioni. Brioni. Brioni. Girl Aħ Brownie. Look, listen, it was giving that a little bit. Jien kont inħobb eħe. Int għadek kif iddeskrivejt lil Brionie ġo Atonement. Jien ħa nagħmel da show u kulħadd ħa jieħu gost. No, I I just wanted to entertain. Like, u mbagħad fl-aħħar il-mommy dejjem kienet tgħidli aqta' ħa naqa' Sara. Oh my God. Like, mhux dejjem ta, like she'd let me have my moment, imma meta ma kienx ikun il-party tiegħi, kienet issikkitni għax forsi kont like when it was my birthday jew l-birthday tal-kuġini it was allowed. I have pe- so il-kuġini kellhom dal-synthesizer tal-bar ta' Barbie. Okay, u kellu microphone li kont qabdu ma' USB, so like you could play songs and Jien also naħseb sing. kulħadd kellu dak it-tip ta' Eħe. ta' pjanu. U hemm ritratti tiegħi fl-eighth birthday party I guess tal-kuġina x'in kelli xi ten, jiena just like serenading someone. Anyway, that was it, aha. Slay. U kelli outfit vera slay u koll. Kif kienet? Kelli dan il-midi. Ma kienx freeze new t-shirt. Le, kien low rise midi skirt in like this kind of camo beige color. Apple bottom jeans. Eħe, u dan il-peach top bil-lettuce hem. Let is hem. Eħe, ma tafx xini let is hem dik il-hemline li tkun jisa exquisite. Ej, som frilli. Mhm, mhm, mhm. How nice, ma konx naf lejdu l Let is hem dik. Nisib dal sekonda like. Is-sejħla squiggly. Laħsib li like kellek xi ħass themed birthday party u kellek like. Ajwa, kienet premonizzjoni tal-ħass ma' bass. Fil-fatt dak il-lejl ma sajx taqaf boss. Jina probabli għat ma stajt naqaf boss. Jekk tisma' dak il-video tiegħek ta' tisserenade lin-nies ġest isma' like fil-background. Probabbli bis-sausage rolls u l-pizzets kollha li nkun kilt, it's highly likely. Shout out lill-catering tal-parties. Il-catering tal-parties tiegħi u tal-kuġini kienu ommi u titi fil-kċina from dusk till dawn. Well, was it a slay? I think it was. It was a slay. Oh my god, it-tija kienet tamlinna daw il-birthday cakes, like she used to put a lot of effort into them, like tamilhom forma ta' xi ħaġa. So darba għamlitli pereżempju Little Mermaid themed cake, jew għalija jew għall-kuġina kien, ma niftakarx eżatt. So il-cake kien like a rock u bil-ġelu għamlet id-denb tal-Little Mermaid. U mbagħad kienet taqbad il-pupi tal-Barbies, tneħħilhom saqajhom u tuża lilha. Dik ver tinstema' morbida. Imma kienet tuża lilha so like it looked like the Little Mermaid was there, kienet tuża l-pupa bħala prop fuq il-cake to make it look like the Little, it was a. Slay, bro. Can, le, I can, I'm, I'm trying to envision it, imma like palissa kull meta Il-Barbies ta' Iron Vera kienu, le, look, il-Barbies l-antiki dawk li kienu jisom ta' rubber ta' zminna, dawk saqajhom kienu detachable vera faċilment. Okay. And then, like, as the Barbie technology progressed, it was no longer as easy to dismember a Barbie. Missom għajmu dak il-punt fil-film. the Barbie dismemberment. What gives? That was weird Barbie. Il-Barbies kollha tiegħi u tal-kuġini tiegħi qegħdin ximkien f'Barbie Land, fil-forma ta' nofs cake, nofs Barbie. Humans have centaurs and minotaurs, Barbie Land has my birthday cakes. Eżatt. Anyway, u le, kienet tamlinna vera slay cakes u anka l-mami. Slakes for short. Slakes. Jena ġili għatlek meta kelli sexual awakening, il-gay sexual awakening tijaj. Tista' tgħidli kif ħajorbot dan? Ħanilek, my 11th birthday was um, in the phase meta għexna Birza Buġa. Okay. Okay, for a brief moment. U Birza Buġa għal min jiftakar qabel fil-kantunera mal-band li kien hemm il-country style. Iva. Okay. So for my That was a moment. Uh, for my 11th birthday morna l-bandi ta' Birza Buġa u mbagħad morna l-country style nieħdu donut. Is-sena Kont jien. naf li ħatajt donut. Is mhux ovvja. Kemm huma tajbin tal-country. Imma tal-country style. Il-country style laqqas għadu jeżisti, do you believe it? I know, please tfakkarnix, il-country style, like jew ġi eat well, jew just miet. Eħe. Anyway, so morna country style ħadna donut u dik is-sena kienet is-sena li ħarġet id-diska I Kiss the Girl ta' Katy Perry. U jien niftakarni ġust inħares li t-TV li kienet idoq xi għajlu vem TV Top 10 Trumps xi ħaġa hekk.

Aha, I realized years later that that was the moment. Li kellek l-ewwel gay awakening. Yes. Jiena niftakar l-ewwel gay awakening tiegħi kien. So konna wisfel għand l-stationer. U mi kella bżon tixxi like xi birthday card għal ħabiba tagħha anyway kien se tħallas bla bla u jien inħares lejn il-kartolini. U kien hemm wieħed like kien hemm kartolina waħda kella raġel bis-six pack u kienet like you know intiża n-nisa and I was like That really was me. I was like, hmm. Umbat, f'daqqa wahda, għaddew xalik 10 sekondi u rżajt li għaddiet nħars li dil imbirka kartolina. And I was like, that's suspicious. That's weird. I was like, eh, Lea, no, it's fine. two years later, but I was like, oh yeah, jien gay. Għax actually kien hemm perjodu, like kien hemm distak ta' sentej bej dik l-ewwel awakening, sentej, mhux għax ħassi, jien qatt ma ħassejtni, vera ħassni fortunat li jien qatt ma ħassejtni speċi ħażin għax kont gay. Imma kien hemm sentej fej just

You accepted your truth. Aha, it was quite chill, I'm quite happy. Like, looking back vera, nħosni jekk fortunat li kelli esperienza tajba miegħi nifsi biex naċċetta minn jien. Proset. Imma wkoll like shout out l-ommi, shout out il-close family vera kienu supportive, so. I think for people who identify as bisexual or pansexual, it, it can't help but be a bit confusing because you start out your life like conforming. Yes, you do have an attraction towards what society

jew viċe versa għal min jidentifika bħala raġel u joġbuħ kemm in-nisa u kemm l-irġiel. Um, so, yeah, I feel like, because I always kind of, you know, was comfortable confessing attraction towards boys when I was in school. So then when I hit my mom with a girl crush, she was super confused u naħseb Tiġi, tiġi eh, iktar naturali li jkun hemm ċertu confusement, confusion. Excuse me. Jien kħan ngħid xi ħaġa like very reassuring u deep. U Confusement. I'm just like excuse me. Eh, privat tal-Ingliż ma sar. So yes, that was just a little interjection I wanted to make. Li naħseb li in ġenerali like l-esperjenza ta' min jidentifika bħala bi u pan

or you recognize that you also like people of the same gender, you know? Mm -hmm. And it can be, I think it's, it's, it can't be helped, that it's a bit more complicated than. Le, mija fil-mija. Nħos li, għafunem mux l-istess ħagġa, nħos li ħafna nizgej u koll jużaw li jgħidu jina bisexual jisa pala stepping stone biex unbat jgħidu li huma gay u forsi inti stess tibda taħseb I mean jina għall-ewwel bdejt ngħid ok forsi jina bisexual Għax bdejt ngħid, ok, forsi jina mhix but kemm lejn in-nisa kif ukoll l-irġiel. Imma bat irrizzajt lejk ġas l-irġiel. But when you remember your memories, like did you ever feel a genuine attraction towards a girl? Meta kont super żgħir, kont nara tfajlit ħelwin U tapprezza l-fat li huma sbieħ. Eżatt. That's how straight people defend their attraction towards people of the same sex. That they can just admit that someone of the same sex is attractive. Aha. I don't know where I was going with that. Anyway, eh, rrit najt xi ħaġa u nsejt issa. X'konnet ngħidu approva fakkarni għax kienet xi ħaġa interessanti. Ah! Dak kien l-episodju ta' Tangents. Kien kien kontattejt li tipo eh, n-nies jużaw il-fatt li huma baj bħala bridge Aha. Eh, to being gay. Eh, Jiena kelli esperjenza vera stramba where I think when I was realizing that I just find people attractive and I realized that I find

mill nista' nifhem bdejt tesperjenza dawn l-affarijiet qisu fi stadju na aktar tard, mhm. I guess. Eh, jiena kont qed nitkellem meta kelli jien naf xi 10 snin 11 sena dak it-tip. Imma jekk isir ħafna aktar tard u jisek diġà għandek idea ta' minn inti bħala persuna, jisek dawn diġà affarijiet li kont qed mhm. taħseb fuqhom mhm. waqt li kont eh, teenager. U ma ovvja ħad tkun għagħesna aktar xokkanti u toħloq forsi aktar konfuzjoni dwar int kif vera tħossok. No, I lived my entire kind of teenage life in denial mm. of attraction towards women. It was quite sad now that I think back about it that I felt like, I don't know if it was necessary, but in the context that I was, I felt like

Thank you. Very that. Yeah. Jina kien hemm ħaġa oħra xtaqt niddiskuti fuq dil-poddata tal-lum li assolutament m'għandha xtaqsam xejn ma dak li għadna kif iddiskutejna imma torbot lura l-kwistjoni tal-Eurovision mhm. għax semmejt il-Jost. Mhm. Min għandu jitla l-Eurovision minn Malta? Jien u int. Oh my god, can you imagine? Namlu like 3 minutes

ma' rapper Estonjan, Tommy Cash, It's Crazy, It's Party, u vera għadni, għadni ma smajt vera nishtiq nismaħa. Well then, what's holding you back? Għax inkella nġibu copyright strike jek ndoqqu fuq. Le, mux najdlek doq issa, imma like s-sila naqra l-ħarġet għal-fija li t-ċaħħat li l-ek nifsek minn din l-esperienza. Jina il-mużika vera esperienza personali għalija u meta, mhm. like, peress li għaw Wilbert bħalissa, ovvjament, like, għatta ħafna ħin fl-imkien u qed induru kull ħanut fid-dinja tal-kmamar tal-banju, imma qisek f'dawk il-mumenti ma nsibx ħin biex noqgħod nisma' l-mużika, imma fl-istess ħin ma jkollix il-rieda li nisma' l-mużika lanqas għax qed nqatta' l-ħin man-nies, if that makes sense. No, I feel like I'm constantly with my music in my ears and especially kind of sometimes I do keep my earphones in even if I'm having a social interaction, like mhux mal-ħbieb Jew hekk, but like if I go into a store mhux se noqgħod inneħħi l-earphones. Ġieli nagħmilha ta' hija. Ah, and even if Ma I'm nafx just nisma' having- l-mużika though like jekk inkun ġo ħanut pereżempju, ma xorta nżommhom f'widnejja. Eħe, le, Jew inti jiena I tisma' have the l-mużika? music on and Ok. then at most I'll lower it down if I need to speak to someone but they're like U vera sirt qed ninħaraq man so I have a second hand pair of Apple Airpods that my ex had given me Um, u kien spiegali li tipo they're not in the best state, but I've managed to use them now for almost a year and a half. Immissa tiġi xaġa vera irritanti where specifically the left uh, plug wara satej ta' għal battery Vera. And it's really annoying għax like sometimes I don't even manage to make a trip Tkun oh il-battery tiġa. Jina vera nindanna, nafat ninsama super dramatika, imma jina ma nistax nissaporti per eżempju tal-linja minn mużika. Anka nista' like Ok, nissaporti nimxi fitri, ovvjament. Imma xorta Imma xorta vera, vera nipreferi jek nkun qed nisma' l-mużika. U ġenwinament taffetwa l-burdata jek nkun qed nistenna li ħan nisma' l-mużika, u mbagħad niskopri per eżempju m'għandhomx battery. U mbagħad nindanna ħafna. Anka jien qed tiġri l-ispiss għax like ninsa li għandi bżonn niċċarġja l-AirPod case. So, spiss qed nitlaq mingħajru like hanging on the edge of life on a one percent u I have the audacity to expect it to charge my earplugs. Magically. At, yes. Um, imma eħe, jena kullimkien bil-mużika, I even work with music when I was working in an office. Kantajt f'mużika mużika? No. Well, um, you should. Għad kanta Freezing Young, imma cover bil-Malti. Jena Freezing Young. Jena, jena Freezing Young. Oh, jena Freezing Young. Jena, jena Freezing Young. Oh. Mm, joġobni l-imbit. Mannix idea xmand. Mm, imbuslek loħtok. Mm, jena etlek li kontajt il-Ġermanis u level wahdi. Jiena fil-Form Five just ġietni dir-rieda tal-imġienen. Li toqgħod tiffleksja fuq in-nies tal-età tiegħek. It was kind of that, to be honest ħassejtha very validating li stajt nagħmilha għax qbadt u studjajt il-Ġermaniż waħdi għal xi seba' xhur u mbagħad ġibt two three, I was like that's good enough for me, I'm quite happy. Jien inħossni l-istess bl-A-Level tat-Taljan, l-A-Level tat-Taljan tajtu waħdi ma kienx, ma kontx ħadtu l-iskola, as in ħadt ftit privat ovvjament għax il-curriculum tal-letteratura speċjalment

Imma tant kien hemm letteratura. Ija minn ma letteratura tagħmel differenza kbira mbagħad. Onestament kien hemm waħda mill-pieces like għall-essays li kelli nikteb qas kont qas ma stajtx niftakar li waħda kienet. Genuinament like. So yeah, like taking all of that into consideration, I feel like it was quite a win for me to get a grade. A win for the gaze. Eżatt, and. The self-studying gaze. Aha, our audacity. Ux. Our audacity. Eħe, mbagħad inħares tur, I'm like, wow, I did that. I Taf did int, do that, We should be aha. proud. Yeah. U jina, fi- jina tħalt sixth form bil-Franċiż u l-Ingliż A-level. Anka jena. Dik il-high five kienet bidi u s-sieq ta' Sara, forkon, il-pala ta' s-sieq ta' Sara. Anyway, Eh, dawk li levels in French u English. amazing. Le franglais. Franglais. Ma bat f'nofsa realizzajt li jina xtaqt inkompli bil-Malti l-Università. Mhm. So I was like, well I guess ħa nipprova nagħti l-Malti A level then. Bdejt imur privat. U mbagħad irrealizzajt illi is-syllabus tal-Malti litteralment pappagaliżmu fejn ġast timmemorizza mingħajr ma tipprova tanalizza xejn. With all due respect to min joħloq il-syllabus imma girl what we doing. Mm -hmm. Anyway, dik diskussjoni li, to be honest, rridna ħafna fuq diġa, but il-puntu, il-privat bdejt ngħid dal termen nisnaqbad nistudjaħ waħdi, mhux għax ħassejtni tipo, oh my god kemm jien bravu, imma ġenument like kien kollu just affarijiet li tittitalem bla ment. So, mbagħad ġest bajt nistudjaħ waħdi u ġibtu għej. And I was like, wow, I'm quite happy with Slay. like very Malla slej men, għaliex anka l-Malti like in ġenerali anka jekk tkun taf is-silabu fuq il-ponot ta' subajk l-ortografija tant għandha fih it-telfek tipo marki Mhm. li l-fatt li ġibtu hi ħaqek ġiħil Repubblika. Thank you. Missom I'm jagħtu Gaia ġiħil Kauki. Repubblika men li l-kull min jiġib lej level jew low level tal-Malti 1 jew A. Għax ma tantx hawn nies li jġibu grade daqshekk tajba fil-lingwa tagħna stess, which is fucking embarrassing. Imma dik naħseb tixhed aktar fuq il-mod kif ngħallmu l-lingwa in my opinion. In ġenerali u l-importanza li nagħtu l-lingwa. Għax ma naħsibx, għax specie in-nies. There we go again, m'għandniex suġġett u ħanaqbduha fuq il-lingwa. Eħe, all roads lead to this discussion. Għax specie in-nies mhumiex boloh, jekk in-nies ikollhom sors tajjeb ma' għand min jitgħallmu, ħajja talmu sew. Ija, meta. Mhux qed ngħid speċifikament l-għalliema, aktar il-kontenut li għandhom bżonn jgħallmu l-għalliema. Eżatt, u meta. Jekk il-materjal mhux qed jivvajbja, mhux qed jivvajbja. U meta l-media wkoll qed turik Malti użat skorrett. Inti jekk ħa tisma' xi ħaġa fuq it-television, fuq ir-radju, the likelihood is li ħa tirrepetiha, allura mbagħad tkun qed tirrepeti xi ħaġa skorretta. Very much so. Aħna nagħtu għom like naqa break namlu um, waqfa reklami. Għax to be honest qed nuża l-kamra l-baxxa. Ok, kemm inna d-dejjin? 50 minuta. Issa namlu like a mini kwarta u nagħlqu. Issa namlu break, eħe. Break naqa tard. Isna qed nxandru l-Eurovision. See you later. Sigrieti ma' Fatima Kontu tafu illi the tiger is tiger? Għal kuntrarju ta' dak li jaħseb ħaddieħor, the tiger don't care what do the turtle. Ingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal aktar Sigrieti ma' Fatima. Sara mill-ġdid qed tagħti fastidju lill-qattus tiegħi. Vera jħares li bċertu ħarsa li taj. Stmerrija. Kuku jista. Ditu għad tiffittaħum, but oh my god, gidimni. Look, Vera nħu pjaċir. He is looking għax tibqa' tieħa. Mhux hu ġi. Min hi u qiegħed fi stat paċifiku. Miħux. U inti qed tiddisturba. Inti qed tħares li xħares li titini dik. Għax ilek tiffittaħ minn. Imma le, imma ilu minn xħin daħal ħares li jgħek. Jaħan id-divorzjak. He simply has a problem with me. I mean, inti ħtort. Le. Whose side are you on, Kurt? Anyways, f'dan l-episodju għadna ħafna u madna xej. Verament, imma jien naħseb għalhekk issegwuna. F'kull episodju ngħidu ħafna ma ngħidu xej fil-verità. Jiena xtaqt intem ftit. Kif kienet il-bowla? Vera kienet twila. Ma ħassejt. Vera domt. Eh, ma ħassejtekx domt daqshekk jien.

ma nħobbx il-fatt illi f'Malta jew m'għandniex self-checkout u fast lanes, jew imbagħad is-self-checkouts li għandna vera jkunu batuti. Debrief li semmejnieha f'episodju ieħor u għandek mitt elf raġun. Qatt biss tista' like tippakkja l-affarijiet sew għax l-istress li jqabbduk, literalment tal-inqas ħaġa tista' tmur biċċa emmiba, biċċa emmiba fuq il-packing section, mbagħad mal-ewwel please remove item from package tray, girl! Jiena. Imbagħad iridu joqogħdu jiġu, noqgħod niddisturba lill-kaxxiera għax iridu joqogħdu jiġu bil-key ħalli imbagħad jattivaw ħalli nkun nkompli nista' nqiegħed l-affarijiet sempliċiment biex imbagħad tliet affarijiet wara terġa' tiġri l-istess problema terġa' tfekkx. Jiena ma nistax nifhem il-fenomenu tal-Lidl li jekk għandhom għaxar cash registers ikun hemm tnejn minnhom biss li huma miftuħin għall-użu tal-klijenti u issa. U kull darba li nidħol f'wieħed fih jiena wieħed minnhom jala. Eżatt. Like, jara ka tibda ta' bil-farit fuq dik il-ħaġa. Sisirula, mm, ħanala. Um, I would never dream of saying that to a customer, man. Like, taqdi l-klient li kollok u d-dim, ekun bat tala, mux like, tajdlu ta' sena tik il-service għas senala. ħagħuħra li vera d-dejjaqni fil-lidl il-fat, il-limbat meta jiftħu cash iħor, un bat jibqaw id-doqwa, għarxi kwarta siħa. Literalment. Attention! Cash line 6 is, is open. open. Like, okay, we've been new. minuta wara. Eżatt. I think we got the hint. U issa fuħut mill-Lidl zamlu l-fast cash out tipo like għal minu kollu 15 or less items jew xaġek. But yet again, għat ma jkun hemm nies magħhom. Like every time I've been to a Lidl since they've introduced the fast lane, there, there has never been a cash ear at the cash register. Dik, u not shout out in-nies kollha illi clearly ikollhom ħafna aktar minn 15 il-oġġett fil-ġewlaq and yet imorru jikkjujaw fil-fast lane ta' per eżempju l-Pavi, tal-Pavi dejjem ikun miftuħ. U kull ma nara tip, ok, fast lane sewwa, litteralment stajt tagħmel tixxirja ta' ġimgħa. għax l-imbarazz li nara, nara munzell, nara muntanja affarijiet, u ngħid, wow, I love counting to 15. Literalment, man. And I don't know, like, the system should have something in it li inti kif tabbi iktar minn 15 il-loġġed, da sekk. Aqqa. Alla volja mbagħad ikun hemm min No, jagħmel- jagħmel- ma'am. jagħmel iktar minn xirja waħda, like jaqsamhom f- f'batches of 15 il-xirja tiegħu. For sure there would be people who do that, for sure. Eħe, probabli dik toħloq inconvenience akbar, għax imbagħad like tlesti ordni waħda. U bat tibda. Girl! Jien minix nitħaq. Imma isma, is-soltu li Robin ma ħalluħ joqgħod fil-kamra magħna. Le, ma bħalissa ma ħadd id-dar somna x'żon noqogħdu nagħlqu l-bieb. Ħalli Robin jiġi. Jieħsibt li konna nagħlqu l-bieb ħabba Robin. Le ħabbar Robin ukoll biex ma nagħmlux ħafna storbju, ma peress li miftuħ issa. Le l-istorbju konna nagħmluh xorta, ġust konna ndejqu inqas nies konna minn Konna ntaffu naqqa l-impatt. Imma insomma, anyway, jiena rrid fast lanes li jaħdmu sew, jiena rrid aktar self checkout machines. Ħudu nota ma int id-Decathlon, id-Decathlon vera għandu self checkout tal-ġenn. Aha. Vera jifqa. Take notes everybody. That's how a self-checkout should be. Għaxanka per eżempju tal-McDonald's, tmur tordina minn dik l-screen thing, għax tkun minn għalik like it's faster għax ma toqgħodx tikjuja wara n-nies. But then, there's only one area where you can pick up your meal, so your order anke jekk tordna minn dik l-iskrini thingy, xorta ħa ta- ħa- ħa ssir wara dawk kollha li ordnaw qablek, so. Imma skont it-tip ta' ordni though, għax imbagħad jekk ikollok ħaġa vera żgħira, tipikament just jaqbżu għax jindunaw oh din se noqgħod inlestiha f'sekonda, dik Ija, tiġi ma xorta, ħafna. look, my ex-boyfriend who was from Ukraine used to really be shocked here in Malta in general for the customer service in shops and restaurants in general. Imma fuq kollox fuq il-McDonald's għax specifically kien jgħidli li l-Ukraina jekk iddum iktar minn żewġ minuti tistenna l-order tiegħek they will give it to you for free. Girl, żewġ minuti is min jista' jlesti dak l-orders kollha f'żewġ minuti. Apparently, I don't know, maybe they were so busy that like they'd have the That's like slavery. But maybe they'd have like the most ordered burgers, like they're constantly preparing them. So kif jidħol order, boom, dan, boom, dan. That's fair, okay, fine, nifhimha dik. Ma dak imbagħad tiġġenera ħafna ħela. Ija, men, imma jekk inti tagħmel kwarta, 20 minuta tistenna l-order tiegħek, is-sinifikat ta' fast food jintilef. Għax ġieli anke jekk tmur ġo restorant normali. Le, le, għandek raġun. Iddum inqas tistenna. Għandek raġun, imma ġieli wkoll tkun ħaġa li jien għandi ħafna, per eżempju, jien naf like nordna chicken tenders or something. Xi ħaġa li sortu n-nies ma joħdux daqshekk sikwit. So, jisum b'daqqa Dawk waħda ikunu direk, oh shit, mitfawajn iridu fil- actually. fil-qiegħ tal-freezer x'imkien. Eħe, u mbagħad direk, okay. so Le, mbagħad I id- mean, iddum jekk qed aktar. nordna xi ħaġa li naf li mhijiex daqshekk frekwentament ordnata, I get it to a certain extent, imma l-fatt men li like kull darba li qed imur McDonald's anke jekk ikolli order żgħira nagħmel minimum ta' 10 minuti nistenna It-tini naqa fajni, to be honest. They were faster before, because the way it worked before was you'd wait at the cash for your order to be done, so they needed to give your order ASAP ħalli jaqdu l-ta' warajk. Ma xorta kienu jġemmaw ħafna ordnijiet. Imma before. Ma tersaq minn mal-kax. Le, jena dejjem like doni kważi mill-ewwel from what I can remember. Like, għax kienu jippreparaw lek it-tray fuq il-bar u jkienu jagħmlu lek. jippaljaw. Eh, eżatt. so like, it would be really difficult for the same cashier to take someone else's order in the meantime. It was, minn il-esti l-ewwel jieħu cash- jieħu customer ieħor. It was a lot faster before. It got slower, għax jiena, like, kull da- anka Burger King. Imma naħseb Burger King iktar jaġġel minn McDonald's. Vera. Eh, Istra jiena ber- aw, McDonald's vera naraħ jaġġel. Jina ma nafx ġa. Imma inti qed tgħix ħafna barra wkoll u forsi like. Le ta' Marta qed ngħid, speċifikament għax għaw. Eh, ta' barra tu bjonna sintumna aktar tipikament nistenna, speċjalment quick. Belġu hemm dik xejn u anka l-Lussemburgu. Well, she's not so quick. She's not so quick, le għax id-duna għamux ħażin biex jatun l-order. I mean, again, Nifhem li hemm ħafna ġenn u xogħol għaddej fil-kċina, imma it is a thing which I have noticed li Quick ma tantx huwa, spoiler alert, quick. Quick, she is in fact slow. Eżatt. Or langżam bħalma jgħidu l-Olandiż. Ieqaf it-tortura il-qattus tiegħi. Jien nagħmillu xejn, nagħmillu najsi. Imma ma jħobbx in-najsi tiegħek, inti bedi. Hey Worsty. Hey Worsty. Kirsty vera daħqet meta tajni x-shout out l-aħħar Ija darba. naf, well, guess what Kirsty, you're getting another one. That's rich for someone who started listening to our podcast on episode, I don't know, 10. At this point though, biex tibda minn 1 u ma tasal sa 14, Le, imma, she's not a real OG fan. she was never a Għalfej- real OG għalfej fan. ma natux- Kirsty is my OG enemy. Għalfej ma natux shout out li nessejtni, Erika. Shout out il Erika, Erika ilna ngħidulha like oh tista' tiġi fuq il-pod. Għalfejn ma nagħtux 14 weeks later. Shout out lil eh, Aqa Maltija fuq Instagram. Iva, hey Laura. Hey Laura. What a Għalfejn username. ma nagħtux shout out lil Nigel Camilleri. Nigel, li shout out il-Nigel. jirrispondi ħafna fuq il-questions tagħna meta nagħmlu xi interactive stories.

Inti missek tistħi. Jena l-unika blue Tkellimni. cheese li naf imħalta mal-laġin. Il-ġobna ta' torsina. Ah, Ah, kemm irrid, girl. Shall we just have a night in fejn ġibu plattaġin minn ximkien? Le, għax aħna mistennin nkunu ximkien. Literalment 10 minuti oħra. So, U dadu ma ħasilx. yeah, jien rrit nħassel. Anyway, jekk intom irnexxilkom tibqgħu ħajjin sa dal-punt, eh, ma nafx kif imma nawguralkom. Jekk għandkom xi idejat ta' affarijiet li tixtiequ ndiskutu, um, feel free, sound off in the comments. Jekk actually b'xi mod jew ieħor. Dal-episodju ġobkom dal-episodju huwa l-frott ta' x'se nagħmlu llum ma nafx għax m'għandix ideat. Eħe, u ilna ma nsaqsu lill-udjenza xi jriduna niddiskutu. But for now, let's just wing it. Eħe. The wings were wung. The wings were wung and the swings were swung. Never chicken wings is Ah, oh, cheesy onion rings. Oh my god, not again. Girl, it was one time. We did it one time. Anyway, join us next week biex issiru tafu jekk verament ħadni f'ċiżi għaninings jew le. Listen, is that really the hook we're gonna give them to come? Mux naqdu maħna għal diskussjoni interessanti l-ġimma d-dihla. Episodju ta' seħer, għal diskussjoni ġmil.

X'inti tajta? Dik il-mara men ta' xara anfet u bil-frenza fuċċa. The Ring, ma rajtux The Ring. Le, jiena ma narax films. Inti kull ma rajt cheesy onion ring. Mm, real quiet now. Anyway, ciao bye.